Eyoya, lubo acholi kacel ki dano ducu ma winyo leb luo. Angeyo ni ocwalo kare malac mada ma wun dano ma i twok lobo mapatpat ma giwinyo leb luo nyo giwinyo leb acholi orii ma pe wuwinyo dwona. So tin atyeko live kacel ki wun abedo ka nongo kol mapadi padi madwong ki twok lobo mapatpat kun acholi ma gitye tutwale i lobo Australia. ki dong United States ki dong part of Europe mukene gubedo ka gona cim bene dong ni girii tutwal pe gineno comedy ma mega pe ginena live pe giwinyo boko lok ma mega kiti ngo an kong myero abin kong dok abok lok botgi kong eh muku gubedo ka gona cim kun gubedo ka wacca ni lutino ma meggi tye ka disturbing gin pi an ni girii tutwal ma pe giwinyo ki bot Dokto Daniel Soka aka the bad news system ting cagwan So Australia ki dong US dong cim oromo koma tutwal iwa ee bad news ikane tutwal bad news warii ma pe wawinyo bute duu kong bot wadok kong ki story mogo manyen nyen ma nongo tye ma mit ma twero galo iwang dano so tinni otyeno ma tinni atamo ni kong kati ki jami mogo ma tye ma mit ma ber kong botwu wek nongo wuniang ngo ma tye ka timme now gin ma tye en aye ni Myero abog story pa anyir mo ma onongo kilwongo nyinge ni oto me awac. Nyinge mukene onongo kilwongo ni Gomi. Gomi onyo jo mukene lwongo ni oto me awac. Oto me awac kono en obedo acoli ma onongo a ki i awac. Ci pa neyone tye Padebek tung kuca. Tung Padebek kuca i Padwat kakaca-ni. Co, En kare mukene bedo awaji Gulu district ki kare mukene a woko cito woko bot pa neyone botwa tung kuca i Paderberg. Now gin ma tye en aye ma otimme ma onongo myero pe otimme en aye ni oto me awac onongo ker mwodo gweno tye ka yelle marac. Inge ni i caro kuca ka dong en oo i kare mogo me cwigi onyo i kare mogo kenyo ma nongo dano pe ka dwar-ni nongo oringo tek tutwal loko dayet nongo tye matek tutwal pien nongo gwang ma anyir mo oto nyo oringo mo dok ca gwok ogoyo ki kwak ka dong oolo dano loko nyamo nyo dano loko dayet ka pe nongo pole en kibedo ka goyo vegetable en ki ma nyige nyige calo lapena muranga gini ma nongo gabbi iye. Co jamine tye kumeno ingeyo ni en acwele bene giwaco ni en jami tek agure gicawa ka en toro dog dano atora nongo gimito en kado mogo ma yil en kado nyirigi nyo kado lee mogo nyo kado me ringo ingeyo ni ringo kiwaco ni kadone pe kato ka kiketo mere kadone kade bedo wonge kikobo ineno weco now. I kare ma ker ocako neko oto gomi woko matek ker man en mere me mwodo gweno gi eni nyo mere en ker man me ringo gi eni neko gomi woko matek ki dong bene pol dano onongo i kin gang gimaro en ngao gomi nyo gimaro ngalo gomi ni aa gomi wa yam bene pe waneno dako ni in bene ni calo galprenni mo peke in bene keny mo ni calo peke in bene wa yam kong nono pingo pe iweko Kong wan macalo dano me i village kany nyo dano kany kong bed waneno en laber ni moni kong ekelo be weko wan neno eh wan nongo old loko ki tic ki nga nga kong ekel kong laber mo eh wek okony en mego nongo ki tic gi ingeyo ni Acholi en owayo gi ki anga gi gikelu story kenyo me yelo en lutino awobe ma nongo dong gudongo dong guo i caic moni kenyo ma nongo dong mitte ni gukel lato mo dong gang olo nyo gukel madam mogo gang wek nongo olo bene owek nongo omego bene oywe manok nongo dok olo ka kikelo madam nongo konyo dong konyo konyo kor omego manok ki dong bene nongo Dyekal nyo keno omedde muno nongo i dye gang bot wa kuca. Co ni nongo owayo en ki dano mogo ma nongo oce gwok mon mogo ma tye i kin gang gimaro yelo en lutino bulu ma nongo rum gutegi ma nongo rum girwatte ni omyero dong gukel mon. Now gin ma ocito ci timme woko aye en aye ni oto gomi ocito obedo kumur. ogoyo planne otamo ni kite dong bed dong en ker me mwolo gweno nyo mwolo ringo kini tye matek tutwal ringo mo bed dong pe tye ka ngole kun gang kenyo nongo gweni tye bene ma onya matek ento omego nongo pe ye nekone me loko diet ma gin ma oto gumi otimo maber to gube ocito otingo panyo pany ka kiwaco ni pany pany odo pany odo botwa i acholi pe bedo kodi pany mogo matino tino ma dong kong obedi aneno i dye gulu nyo aneno i pat mogo me acholi coli nyo i taun i taun i taun kitgum kwica nyo kabedo mogo madongo dongo me kampala ka ma acholi tye iye inongo gitye lutino pany Ento i kare cani ma gang botwa cani, pany bedo doko maber mamalo ma nongo pany pany odo eni me odo kabirgi nyo me odo kalgi nyo pe me ngo kal ini pany ini nongo tyeko madit ma bene nongo kato latin oo nongo tyeko madit nau oto gomi nyo oto me awac ocito otingo pany oo otingo pany ci ocwale i rume. Kare ma ocwalo panyo ko i rume, cito opeto kabuto ko maber, keto panyo ci oketo umu kom panyo ko maber ma dano ngeyo bene ni ada nen calo oto gomi onongo kikelo kenyo ada cwiny dano tye mayom tutwal ma oo odiko oto gomi ocito owaco woko bot mego oniang omego kacel ki dano ma tye i kin gang ni en Omyero dong kiti ngo ki jol welo ne dano obed ka yele twatwal i kin gang en ikelo dako en iporo dako kare ma oto wa in iporo dako ci wa in iwelo eni ni pud dong kit ma en dong tye nyen ni pe dong twero kati pwodi me bedo atir i dyekal kenyo so mego dong kit ma welo tye ni mego onen yo mo onek gweno mo madit onek twon gweno madit ineno ka dong oneko twon gweno madit ci dong nongo myero gicwal gin gicam gin ki welo pien welo in pud obino mere ilim keken pe twero nyutte i gang pud pe obino atir me bedo ci obino pud ka limo en oto ogomi alima nyo obino ka limo en oto me awac pud alima ci en dok kong ka dong yubbe ka dong dugo dong me bedo atir ki gang kenyo. So news eni ojomo cwiny mego tutwal. Mego owinyo ni lok eni lok maber tutwal kito wode macalo oto gomi kelo dako ni eni muno lok mo maber tutwal. So mego tugi cwor pwon gweno mo madit ka we tong gweno acoli ma malo botwa tung kit gum kwidi gilwongo ni tong gweno acoli ma piny gilwongo ni twon gweno. Ci kineko twon gweno mo madit ikome laboko loro gigo eno ma nongo giwaco ni wiye olor nyo wiye tye makwar kun wiye tye makwar ma oboko wang wang wang i neno wic-cu so kicoro gweno eni so inge ni welo ka tye i gang kumeno en gweno ka kineko kumeno pol ringone en pat mabeco ni kicwalo bot welo kitoke kicwalo bot welo ineno pien nongo kimito ni welo obed ki yom cwiny maber onen ni gang enoni gang ma gwoko dano gang me pyet kikome ma kigwoko dano maber nao gin ma tye i kare ma myero kwon noko maber en kwon kal awer kwon kal maber kenyo kitoko pol ringo ni weng ma kitoko pol ringo ni weng ooro en anyaka mo ma nongo ma pe dit tutwal ma tye gang kenyo ma nongo tye mere en caic maber ma twero tingo kwon, otingo kwon ki dek ma kiumo wiye maber ki tambara maber matar. cwale ki ot pa oto gomi ci dong en oto gomi mere oyubo maber ineno ki dukatte ineno mere ni welo moni nen calo tye ma nongo obuto woko i wi kabuto kare man pany jal bad man pany aye en oto otingo okelo ki i ot jwanne nyo i ot butone ci opeto gine ma pe oumo kom pany-nyi woko ki ngo ki cuka mere mere maber so anyaka eno ma obino ma okelo cam latin anyaka meno ma gang Ci ogwoko ripot bot Mary Beth ni, Aa, oto okel dako ada. An acito aneno, aneno ngat mo tye ma obuto woko i ka buto i katen pa oto, oto okel dako. Nen calo ada, oto okel dako. Yomcwiny kiken, ci kituki to en gweno polle opatte en madongo-ni weng cwalo ot bot ot. cwan nyo i ot cwan pa otor en macalo latin awobi kikwon kitoko mere maber to wa ya tye ka biloko diet oneno en taka malara mogo madongo ma nongo lakwal opyelo nongo tye i teng gang i wi odur gi nyo tung i te ma yeme gi tung kuca ci oyero ka malara kong maber muboke maromo aryo adek bino odugo kene i ot kenyo bote tumuru gweno matek adada ka oketo kwon kal dok oromo i kome ma co oyeng mogo mere maber ma tye ki kero maber ma oloko diet maber omato pig gweno i wiye ki ka ma laro iye co tye maber gire ma dong pe wacce now i cawa ma dong oto otyeko camu weng otyeno dong dano obedo dong en okelo otyeno gin aye o cawa apar acel ki dong mito dong cawa apar aye pany tye kwene pany tye kwene dano dong mito odo Pany pe ki yenyo panyo ko ki yenyo panyo kwe kare man pany en oto me awac otingo ocwalo ki jwan ni ocwalo ki ot jwan boti ki kacaa ni co ki yenyo panyo kwe nino eno ni co dong oto kare ma oo otyeno kene caa acel kene acel ki nucu oto dwogo bot mego ki dong ki bot dano kene ni en dong ilwoko welo ci dong gin ma otime kiny opanyo kwer nino eno-ni. Ento ngeyo ni dano pe nino weng, dano pe nino weng en lobo-ni pe twero bwolo dano weng, ineno. So ki neno oto ca apar aryo ma bino ca acel oto otingo opanyo oko ki ot jwanne tye ka dwokone odong ite mayeme ka ma en naka jwi pany bedo iye. ci laryeko mo oneno oto ci otingo kipanyi ocito odwoko i te gine olingo mot ci owedo opabbe bal oto oneno oto olokke odoko i ote i kare ma dong otingo kipanyi okelo i te muyeme ci dong odiko ki nyango tyen romo caa adek Bino luk ca angwen giloko oromo kin gang ni gu wun oto obwol woo nyako mo peke dako mo ma oto kelo peke oto me awac kara otingo panya i ye ka ocwalo i ote kuca oumo kome ki cuka ci obedo ka bwolo dano ni wek en mere nongo cagwok ilok diet nyo imwod gweno ko matek welo mo pe. Kare ma kiniang ni welo pe ada, oto okelo twon, cwer cwiny mo ma pe larre i gang. Mego dong u losing twon gweno ne o nyo twon gweno nyo tong gweno ne madit i u losing o oto omwodo matek i kome pud ringo pat ne weng bene ki toko cware dok en ot cwan bot oto kwija ki welo kare man wele ne onongo welo pany panya aye madit en ki tingo ki cwalo ki ot kunu. co oto ongudo gweno matek oloko daiya doko ineno co pwony eni bene gire tye pwony kiwaco ni ryeko loyo tek kom ka pud ingeyo dodo en ki ctori mogo ma nongo tye i lobo pa acholi nyo i lobo lwor kiwaco ni ryeko loyo tek kom ma ka onongo oto bene pe otime kumeno onongo twon gweno madit-ti en pe obimwodo onongo i nino eni bene oto pe obiloko daiya-ti co ka waneno mot mere oto otiyo ki ryeko ma iwiye ni wek en ilok ded onyo imwod gweno onyo twon gweno madit pa mego-ni co dok in oromo kin gang kwici kwici kwici kwici kwici oto me awac otingo pany ocwalo oko i otte macalo dako kare ma dong lok oromo weng dong ma ocwalo dwe ma romo abicel dong ma dong ocwalo kare dong oto en kikome oboko ka tye ni en onongo etingo pany ka onongo ni dong en pe tii ki diro ma kumeno onongo en pe biloko diet nongo gweno mo ma en ebimoto pe. Cong nyo cong wan ki malo gang botwa i kidwong kwija olwongo ni cong nyo jo ma tung ka longo kwija gilwongo ni ker. Ker gweno nyo ker modo ringo onongo otanyoko matek en i kom oto me awac. Co oto gomi nyo oto me awac en otiyo ki ryeko me wiye. weko en omwodo gweno. Otoka me awac bene en omaro bedo kwo woko tung i padwat kenyo bino kwo kwede tung mako kwede dog bur kung nyo kwo i kam gine i lugwar kenyo lugwar ki padwat kenyo i ngeye nongo pe bor tutwal so en otoka me awac kenyo onongo tye labok ctori mo mamit tutwal ma en bene onongo maro wacone ni en ideyo kukwot ideyo kukwot ma pe wacce Ladit ma gilwongo ni Kukut en obedo dano mo ma nyinge oywek twatwal i pale bene. Ladit Kukut kono nyo Muzee Kukut en obedo rwot me Padwat. So Kukut onongo nyinge oywek twatwal dok laco mo ma odongo lamal matek twatwal. So en oto ma awaco waco ni en dano ma tye ker twatwal ka gin ocako bur dano waco ni en ka en ideyo twon Kukut, Kukut kono onongo tye rwot mo madit ma odongo lamal dano ma tye ki ker pul. ma dano ni dworo i kominiti ci en oto me awaco nongo obedo ka wacone kare ducu en ideyo kukut nyo en ideyo kukut tyen madwong tutwal nyo tyen adek kwo tyen ideyo kukut so en onongo tye story teller mo mamit tutwal so moto i kom bun loko ducu ma obedo ka missing out ki i lobo Australia United States Europe ki dong botwa cok kaka enini so apwoyo tutwal Bedo ber, so ite neno dong pud dong pe atye bize twatwal ki tic mapol, abibedo ka ket pi me boko stories mapol botwu. Dok bene ni calo ceng abicel eni an abibedo live botwu i YouTube, abibedo live i Facebook pien dano mapol gu tye ma gi miss-i. Doktor Daniel Soka aka The Bad News System Thing aka The Voice of the Voiceless.